Eh, brother ya sister kwana a ni maniga ma nyekisa tiburuku ma fika ma ku
loko ri ku ri okay a ni ngo swi nge endle ku a ku na gavaza a nga ta dlaya nsuku so yi nganga leyi yi ri yini yona cause a swi tirhi leswi nga swi yi nga yi nga swi vulavuli sweswi va swi vulaka swa ku a va la ti-likes that's why na post liyani for the first time hi nga like kuma ti-likes to tala a ti ri 53 likes ti tele for yona ni vula ku for yona that time worst podcast ever if it was up to me a yi vhe yi pfariwa channel leyi a ve za va yi va ya celela valava sesi va lava va nyiku a va yi tivi ya mugeu na celele sesi va lava va nyikiwini hi ku onha melo loyi ku na un'wana wo tsakisa ne Ai, twe. eka za boxo ku na segment yintshwa ne yes leyi nge le kuxeni leyi va ngo hi- leyi va ngo hi le evu- evuhakatimbeni
leyi i xangani gang laha hi hlela hinkwaswo leswi rhumerisaka gaza vumene vumene vumene vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokunkulu na lokuntsongo hikuva hinkwerhu

mugobhozi wa hi ku thwaseni hi ku thwaseni ma swi ta ku munhu loko a za wela ve ri ivun'anga u fa ya ku thwaseni se mm. mugobhozi u hlangana khombo um a nga kona um eh, wa hi ku thwaseni mhaka yin'wana i ku um hi ti-ten ta may ta va hi ri na birthday ya kata yesu kwala a preview um ta va hi ri na birthday ya nkata yesu la nga ta va kha ku namba swinene ku ta kha ku tsakisa macinelo ma kona hi to celela kunene then eh, ku na ti-tower hi nga na tona mhm. ti-tower letiwani ti ta ya a inven um eh, university of lipopo up university of mpumalanga mm. ye le up date ve ri humini i ti six ta september ne eh, ti six ta september loko nga hoxi ene ku ta ka ku na dyambu ri kha swi hisa hiselanyana kahle nyana a ku ri kahle ku ta kha ku namba mm. kwahalaya then Eh, timhaka ti tele ka gaza timhaka mi tivaka ti nga heliku hey. before futhi mina ni ta ni ri vudyelweni vhiki ri ri yaka ka rona ni ta va ni ri ka doctor sofi ku na yini ku na phati ya doctor sofi kambe doctor sofi huma kwihi tiku mina na na riva so ya ka mphakati ya ni ri ka mphakati eboti eh vudyela byi le byi le byi nyike mati munhu a suka lawa ya mphakati ya vudyeleni wa nga rhume van'wanyana eh, va nga le kaya va nyika mali
hambi yi ri endhumbeni yi va yi nga tsaliwangi na swo duma leswaku mali leyi nga ngheni yi endhumbeni va ni ku murhume van'wana va ta kota ku xa timike
hayi va nga ta xa timike va celela hi ta va nyiketa se ku a hi na vudyelana lebyinene va celeke nkarhi wa swona a ta va nyiketa ku a va yi va kuma mali ya va ta xa timike swa hlupha

Eh, a yi tirha underground that's why moko a nga Oh, okay. hi plaki eh ya pfula ku ta ku namba ya swa baka tsakisa ngopfu ku antswa ke munhu wo endla swilo swa swa swa straight swa proper Mm, motse swi vulaka ku ri pro- proper proper ni ti vutisa ku ta ku no mani artist mara loko khani vo ku antswa wekene a na hleketelela nyana ku vomani va ta va ri ko ready ya ka line up swa badi va diri koma hi nga ne swa bama hi nga ndi va diri kona um

lava va nga pona ni mm. ku ya ka thembisa va tshama ka kovani va le ul
ti-reject ta le thembisa
ta le ka nkova na thembisa swi ri kahle loko u lava ku endla mali ne mm. u nga sungula xikovanani a ul like u nga u nga endla mali a na a va fikeleli ku ya ku tala ka kovani lavaya dyondzo yi va amukela ne yi mm. kota ku va yini hi lero

ku na n'wana na le le palms xi cinini heyi Dem- mm, demon xi so Yini, loko ya. loko xi performa ne xa ch- demon xa xa perform a xi fike xi fika xi ku prrrr, xi vi ndza ma ma tsakisa hi nghoma xi suka xi famba because nghoma leyi a hi nghoma a hi tiva hi celela eh sorry eh, cause sorry Eh, so yini na ha u bayisa mhaka te zete celela so ya i nghoma liya ya tikwati in fact tinghoma leti nga humesiwa j john la or maybe a ri part ya tona ni mm. hikuva ta ri ku trendeni ti le ku fambeni kahle ngopfu mm. Mm. a ndzi ri na george john siku rin'wanyana ni tibyeni ku ngoma leyi ya dzunganenge a ni nga teki enhlokweni mina ni teke enhlokweni mhaka wena every day va tsundzuka nampundutshamatsali ku dzunganengengoma lexa a yi bango ngoma leyi ya yi ba ku dlaya hi then yi kume kusuka yin'wana mhaka eh, kwala vhikini mina vhiki ni tsala ku Why va ka Munghana Lonene? Mm. Like nte, kahlahle, i ntiyiso na ku va ka Munghana Lonene veteri ta ka Big Brother ni ku Suku mm. a va tingheni. Mm. Veri va swi vuli moyeni. I'm sure. U hlamuriwe ni xivutiso xexo?
Eh, van'wana va ri va swi vuli moyeni. Se van'wana va ku ha ah, va ka Munghana Lonene vele a va tekeli Matsonga a nhlokweni. Xitiji a xa Matsonga but ku va na un'wana eh, Raycos a fika a ku. Va ka Munghana Lonene va nge advertise swa ka Big Brother hi mhaka ku va compete na MultiChoice. SABC yi compete na MultiChoice. Se ni ti vutisa ni ku na swi twa swa ka Big Brother a ni hi humi ka a hi nga a hi nga ku va canvas-ela so. A hi ku at least interview. Cause Big Brother yi herile. Yi herile Big Brother. A va ha advertise nchumu sweswi. Now u le ku trend-eni ndzhuku. A va ha advertise nchumu.
A va advertise nchumu.
Ma twisisa? Ivi va fika va ku a Munghana Lonene yi nge teki swa ka Big Brother yi swi tisa hala then. ni ti vutisa ku why sweet guluva a interview ka ukhozi fm a xi ri kode manje interview wihi ukhozi i phati ya sabc eh serious eh chekani chekani kwalano moni cheka famba hi hi vutisa ku i phati ya yona i phati ya ukhozi i sabc Mm, ma swi Yeah. vona se mara why- why why munghana wa hina eh, eh, nsuku va nga n'wi interview Mm. Fai- ene ku na nongonoko un'wana wa ka munghana lonene ne wo tisa hi xikarhi xo ku heletela vanhu lava va nga le ku endleni ka something maybe ku na nhwana n'wahala ka hina i u endle i doctor ra- doct- dokodela ra ra sikun'wana Mm. na yehe u yini kwalaha ku na na yena un'wana mani na yena u u- i- i- i- u endla sweswo swo modlamodla Ne? Na ye u yini ka ka Swa antswa sweswi.
Khale, I think last year, a va vitana vanhu lava va nga le ka TikTok va tivekaka va va nyiketa five minutes nyana You- va you va understand? interview. You understand? Mm.
Ah, Ni twa vanhu vo hambana hambana va ngaya laha. For example, ne ka ku i munghana wa mina eh, Salvation Khosa u yini? Ma swi Va vona? n'wi interview hi content ya yena leyo yo yo flasha ene content leyi a hi ya yena Eh, ya a swi mina tiva content leyi ya wena se ni ve ni tivutisa ku va munghana lonene va lavisisa na no mara ku loko lavisisana na swi vona mara swa swa siku swi hinkwako Eh, eh, swa- swa- Ya- swa- ya- swa- swa- ya- swa ya Big suka yi Brother. zila ku lavisisiwa. a yi lavisisiwi na vo va lava va haxaku ne Mm. loko va tshame kaya va nga ri ntirhweni swi nge endleki va swi vona leswi ti-trends tshama ti ri kona eh a swi i yini reason ya ku va va va vona va va tumbela hi ritiho va ku ri va compete na va multi choice ku va za va nga n'wi winani because a ni na ni tsundzuka ni ka tv ne mm. loko ya ka tv u khotira ka eh, laha mi khompyutaku na vona va ku maybe u le ka multi choice or u le ka sabc Mm. loko u fika laha va ri yini va ri tu loko u vula ku Eh, loko u vula ku tirha kwihi Mm. se why na vona va n'wi byela va nga n'wi byeri ku a nga vuli swi swa sona so kumbe loko a vula a nga vuli ku big brother filter Mm, u ta ku boti lonkulu Eh, a- a- ka boti lonkulu Eh, a ni ri ka boti lokulu hey ka mha- ka mhaka leyiwani ku na swo tala ngopfu lo- Eh. lo- lo- kwala ka ka lehansuku leyiwani Mm. se ku nghenise na bmw ya gavaza heyi ya
kuna, kuna, kuna, kuna post leyi nga yi vona cos mm. veri gavaza mm. i a ya teka bmw hi xikweleti a yi xava ne mm-hmm. mm. hi mhaka ku u chava ku nsuku loko se a ta wini two million u ta fika a koka movha un'wana na un'wana wa xiyimo xeleloko chimeni munhu mali yo tala ngopfu a nga xa movha wa kahle ta fika a kwamula movha liya a vuya na yona so gawaza u chava ku tluriwa hi nsuku Ziswa Nsuku a nga winangi, Veri Gavaza u dlawa hi swikweleti swa petiroli. Eish, i-
ku fana na leswi ni nga ta tlhela ni swi vula ni ku va ta ku ni lava dyela or ku yimeleni loko mo tsundzuka two weeks or three weeks back ne loko hi ri laha a ku ri na life yin'wana a hi na ni- a nghena gavaza loko a nghena ni ku hi ni kha ni kha hi huha ni ku ni ku hi mina muprofeta ni ku na ku profeta ni ku profeta u kha u Eh, eh, xava na yi tsundzuka. u kha u Eh. xava bmw Ni sendele 200. yi ndlela Yi- yi tata, e- e- 200 ya BMW. vukhumbi bmw yi tata Mm. hi ku mina eh, na sis gabaza hi vobot na sis Mm, a ni swi tiva ku ri yini bmw ya ku ya ku xavuya xavuya Mm. ne Mm. ende a swi vuriwangi sweswi last year a wa yi lavi last year bmw liya Mm. tsundzuka u byele ku u tirhi loko ku huma bmw ya so ni fanele na yi xava fanele ni ya yi xava e loko ma bmw 2025 ni ya ku yi kokini so a va swi vuli khale like swi nga swi ri na lembe ro 14 eh, months Swi- swi- swi 12 vuriwile months plus sweswo. 2 months va swi vulavulini se it's just that a ni munhu a nge ti ka facebook or ka social media all the time a kha ku lembe leri taku ni ta ni ya xava swa so so so Ah! Eh, lembe leri taku ni ta lunghisa timike ni xava tinghara a nge yi byeli munhu swa humelela kuma ku u le tiplanini ta yena ta ku a ya xava timike ta ku durha ene ene- ene- ene xin'wana xa koxa ni lava ku vanhu va nga vuli swo fana sweswo ne i ku every day ku na n'anga everyday ku thwasa munhu everyday ku thwasa munhu mm. so mm. ku ri mm. u nga vula swa wena tin'anga leta kota ku zonda ku phela gabaza a nga rhandziwa hi and and mental ta ku okay sweswiwani ne vanhu va swi voni ku gabaza u ve very much supportive ka mhaka leya suka ya ka big brother um na homecoming leyi nga endliwa um ka nkuzana a ri a ri one of the organizers gabaza the big organizer Eh, u tlhela ku eh, va baji belanji va ri vambirhi swi va fanele cause homecoming kasi a hi yo leyi endleriwaka yindlu already ku na tihomecoming to hambanahambana ku na to ku na tihomecoming to hambana kasi home ya ko hi yihi kasi i kha i home wa vuya u vuya hikwako a ni nga ma swi vona ku a laha kaya laha van'wani va nge fika lawani wa swo oh.
se va rhangi va le accommodate lava humaka eswitandini e se yindlelo ka kozana

Eh. oh i i lavayani Mm. management leyi na problem ngopfu ka swo tala ngopfu So, a swa straight cause a swi make sense ya a swi make sense at all a ho ka hi nga tivi ku loko a ko wena u le busho lo le phalavura a va ta va nga n'wi Ah. tanangi na va ta dlhela vutomi tinharhu cause lexi ni tivaka ne Mm. hi ku- hi- hi ku- hi ku- hi ku sapota masati ma- ma- a hi na problem na va le busho I- i- i- van'wani va hina na vona va yingisela radio mara i feel like Most, vo tala va ze va complain va ku why nga ri swo tala swi yisiwa amasat maphalavora vo Eh, Bush, Bush, hala vo manamele vo Mhashi. giyani A- a- a- a- a swi ta la xibazana lexi a ni dlini ku xi voku hi ka xi ya giyani or ka malamulele mi rivele swa boha wa mara ku ri na event nyana leyi ku nga rhambiwa soli makamu le ka le ka vo soli makamu ve hi le kwihi kambe tiko leriya Ka Mudavula? ka mudavula a ku ri na a ku ri na event nyana sweswi nyana a yi ri kona mara anyway a ma ri kona

ke la mali tshama ah, kona ah, kanyukeli ku endla swi ma ndlisa nyana hi le rivele phete hi le rivele phete va yini la i think va munghana nene va va va a va tirhisi vutlhari nkarhi wun'wana hmm. a va tirhisi vutlhari like madila ya nga ri ma tirhisi wo ti-emotions
kahle kahle la ku ni bye ku va ka munghana lonene va fana na na misa loyi a tekaka ti-video hi khandlela ya
ya vana vanhu va lero u va rhanga u boxeketa tlhela instead ya ku ri u- u wena va ku va ku lift a ni va le- va va lifta ririmi na ene i ntirho wa voho ntirho wolowo wa vona phela luwa Eh, na leswi na- na- na leswi mungalonene na swa mungalonene va nge ni byeli hi ku ti tela tinsimu to ka ti nga ri kahle ti nga ri ni quality ya kahle ni chayisaka tichayaka le ya ti nga ri na quality ya kahle but va ta ku byela hi ku risimu fanele va na quality ya so so so so so mara u yingisa ti ti tele ah, swa fana va yingiseli musa hambo va nyika va chela swa vanghana wa vona mm, then loko huma liya ku tlhe ku va na leya ku ku na wa n'anga a nga tsala timhaka ta ku amukeleni maxava maxava u letini khomi na mendlela um eh, eh, maxava mpfukeni
Kona.
hayi eh vo vo hi disturb va swi rhandza va ku disturb ka ka inani leyi Hi celela. Va- va- hi celela na problem eh ku na nganga yin'wana yi nga tsala timhaka ta ku gabaza la ku dlaya suku heyi
n'anga leya yi ku um nsuku fambela kule na gabaza hi ku ni vona khombo ri nga le ku teni ri tisa ku yini ene hi ta ku lahla soon i think i te two weeks or something like that vhiki yi ve te vhiki hi ta ku lahla i nganga hi maxaku yi yi byela ku nsuku loyi a suka ka big brother ku a fambela kule na munhu loyi a kha a n'wi campaignela hi mhaka u lava ku n'wi veka hansi a swin'wana ko laviwa ti-likes la why a nga ya maphoriseni hi ku sweswo i crime yi kulukumba ngopfu la la la tikweni ra hina So, loko loko loko ku ri ku ri na vutandzi byo byo enta loko ku ri ku ri okay a ni ngo swi nge endle ku a ku na gawaza a nga ta dlaya nsuku mm. so yi nganga leyi yi rini yona cause a swi tirhi leswi yi nga swi yi nga yi nga swi vulavula sweswi va swi vulaka swa ku a va la ti-likes that's why na post liyani for the first time nge ngela yi kuma ti-likes to tala a ti ri 53 likes ti tele for yona ni vula ku for yona that time Mas eu, olha o Alan, olha o Alan Kay. Ah, ah. Ako na gay. 53. 50 plus 3. For you, ni maka post liya. 53. Mm.
So, mara no man. Eh, eh, eh, no, I'm, I'm not like that. Lava phela sikulawula refu. Kulawula refu ra ku munhu u ta va ku suka ku sahana munhu wa so because u lava ku ku ku ku ku dlaya. Vete vete posa.

continue on vanhu vahosi ya, ya manager philani and pfala na mike
manager philani a va athendi kosi wa majomela mm, mm. eh, majomela emisa loyi a ri muhaxi ka mala f m ma vona mala f m loko xa ku kula mm. a xi ri na power yin'wanakulukumba ngopfu mm.
hikwalaho ka vanhu vo fana vo majamela a va ri tele a va ri ku tirheni vo chava tirhini a va ri a swi na na power mm. so

Munhu i nga n'wi zondha a nga ku onhelangi, but leswi ni nga swi vona ka Mapapila Village today at the funeral of our brother Majomela swa vava. My car was parked or I think maybe ni vavise ku mother why yi tsale packed not Kwa- parked. a packed nye- a xi nge vi packed xi-

tu up tu up ne can't even start when i try to understand se ni lava ku biwa ni byela ku ri a hi movha xixexo hi vanhu hi vanhu lava va tikomba va tikombaka va ri na hate ka mina lastly i'm sorry to everyone who i have wronged i don't deserve this two accident in less than 30 minutes i will leave everything to god ni twa ku vava movha ya mi a ya ha fambi
that's why that, that's why ni ku mavhele a yi pakiwini because nga ri ku na ni voni comment yin'wana yi ku a va suka ku phakeni ka swakudya mm. loko va vuya va vuya va kuma lava ku va dyela movheni va kuma movha vo se a ya a ya ha languteki kahle mm. se se se se yi khutlakhutlwini Eish mara no man manager loko yi tsala swilo why yi tsala yi kha yi kha yi kha yi ku ya zondiwa eish eh tisa mhaka ku munhu un'wana na un'wana loyi a nga kwaka gaza ni a nga na content or a vulavulaka swin'wana na swin'wana ni u na tona ti-enemies vo gavaza vo hina van'waxava vo endla tiktok va ti cinela hava lu na munhu va hava ku va tsondiwa munhu wona loyi a vaka a faka opinion ya yena yo karhi ka swilo karhi swo boha vana va laha sino fana manager masitoko ya tivulavulela manager se that's why yi va yi swi tiva ku yini ya zondiwa so so so so so vayisa lava va va nga bisa manager la like a ku a ku na nchumu xi nga endleka movha a ya fambi vayisa lava va nge va nge pfuni nchumu ya swi tikomba nga ri va ti vhengeni ti chumba mara ya va tiva manager a ni te i pholo na baki e a ni e, timovha swi easy ku nga ti ri- u nga ti rivali ku bisiwa movha njhani but vanhu kuma ku va ta a ni le kunzi phela a ku tele laha phexitse xa xidumile a ku tele laha so mara lexi nga tsakisa i ku manager yi te ah, i think after three days or two days ku na n'wansati un'wana a nga yi fonela yi vutisa ku movha wu njhani se yi va ndzuka a movha wu a xi karhi ku tikeni mhaka finance and stuff ivi mhani lava va senda mali va ku yi ta kota ku lunghisa i think va sende fifty percent ya swilo leswi swi laveka ku Lavekaka. movha wu lungha ya va senda mali Ne, let's- maphorisa let's- a ma nghenelelanga mani maphorisa a yi swi tsalangi a ndzi- kasi ndzi- why va nga nghenisetele ngheniseteriwi maphorisa Eh, why- why- ala ku vulavula hi rifu ra munhu un'wanyana maphorisa ma ngheni laha munhu wa tlumbiwa accident xi xin'wana xa serious ngopfu ene phela Ma nghenisiwi. ene phela wa yi yi- la- la u- u yo paka ene le- lexi mi mi mi xi xi xi ni baka mbilu na i ku Yi ri, Demon lowa wa baki, loko se a besini, loko yi vutisa ku, Swo yini? A lava ku yi nyika ta vuswa. E, a ni yi tsaliwe ka, ka, yi tsaliwe ka, yi tsaliwe ka post ku. A yi nga ta swi kota ku lwa vhele. E, sima,
ba manager mara phela loko wo yi gigime, wo yi dlidlimbeta manager, u nga va na problem. So, swa, swa fita mama, ku, ku, Problem. He?
Yi hlamuseli kahle problem yaleyo. A, a na swi tiva ku, e, e manager i mu, i munhu loyi a, a, a, a, a tikeriwaka. so ma kuma ku yi luza balance It is- ni lava ku- Oh. ni lava ku u nge- u- u- u nge lwi- u nge lwi na manager a hi munhu wo u ta n'wi sukela u lwa na yena. Shit, Se de swa kona. twala. Ma swi vona? Se ni lava ku a swi fita ku swi ya- swi ya swi ya maphoriseni ku yi teri hi munhu lowa wa baki a lava ku yi napa u u ni bela ku ri u busy movha mina Ah, vo yo vona ku a ve nge a nge ti next u ta va na problem ya celela namuntlha Eh.
i i celelo a hlekaka
celela hayi ko like okay hinkwenu ha swi tiva ku manage na problem ya nenge right and then i- like loko u- u fo- timela timhaka ta u fo u ya nyipini no no ka tika u le ku hlamuseleni matwisisa e loko u fo u ya nyipini swo boha ku ku- ku- ku tika se I like a ximuxolo Guys, no man, no. no I'm- I'm- yi nge ngwenya liya yi tilo hi nomo ngwenya le- u- u ba njhani mara mara mara manager mara no vayisa lavane a a- a va endli swin'wana ka ka ka ka ka manager ku va ku va va va va hi- va hi- va hi- va hi- va humesi plan because sweswiwani a ni mi sone ku mitirhi hi na problem ya swa swa- swa timali so yi nyiku fifty percent at least a va yi ten percent nyana leyi nga sala a va zami demand lexana heyi ku huma ka ma ku huma ka manager ku na ku na munhu un'wana ka gaza xitirhi xa hina um demand lexa xa xa xa lavisisa ne um hina van'wani kata yesu ha n'wi tiva ha n'wi tiva ene ni tlhe hi va hi ri na yena kwala hi ti-ten mm. ta ta ta may se swi le kusuhani ngopfu leswiwani swi n'wi ta nga swi le kule swi le kusuhani ngopfu ta va ri na yehe kwalawani gaza bosh sizwe xi ri byi ya mahlweni vulavisisi xi ku hi lava va teki picture ka movha leyi transportaku vumenemene bya ka gaza hi voni phorisa yini mm. ri yimi endzhaku ka movha yin'wana ya blue movha leya blue leyiwani na gaza bosh a yimi ka yona mara a hi picture a hi picture i picture timbirhi mm. like eh la swa khale mi khale kambe mi ku endla ka yini pick mix big mix ya laha yi komba phorisa laha yi komba eh, gaza bosh vanhu ve ri phorisa nkata yesu a hi yena ende ende ku na um okay vo tala va ra- futhi hina before hi tiveka ku rhangi ku tiveka phorisa

i yin'weki i yin'we na xana va tekele vanhu hinkwavo lava nga tixa timovha letiya va ku a fambi yo va ku vuyisani va vala yina gasa no ma ta ku yini i ku vanhu nga mhani liya va lava ku n'wi tiva e a ku n'wi tiva ni hi ti-ten ta may va ta n'wi tiva khale kha hi vula ten ta may tanani na hi sizwe na wena hi ku lava laha hi ten ta may u ta u ta kota ku byela vanhu va gaza ku ri o oh, a hi phorisa hi that time ne ndzi nga lava hi ya durban va rhangi va ku i vumbhoni marimi and that time vumbhoni marimi a ri kwini a ri cape town mm. mi ni ri durban mm. ne ni endla na video call kwako vanhu va ignorant yeah, ni video, video call.
call ni recorda mina ni ri ka call vumbhoni a ri ka video hala asatini mm. ku huma voko ra lowun'wanyana mm. ah, se mala yi kahlekahle i ti-proof tingani ti mi ti lavaka ta ku a hi ye vumbhoni ivi foot foot Eh van'wana va hlawaka nkateko Chauke. Eh. Every time loko loko loko nkateko wa ku posta ka Facebook mshana wo n'wi posta kun'wana na kun'wana mm. na ti comments ti ngo hi loyi wani nkata Yesu. Na sweswiwani u no posta something ka TikTok ne mi ta kuma laha ka ka search bar kuma ku kateko wa gaza boxa. Eh swi tshama swi ri so mara ne mi mi mi mi la ku vanhu va va free ku tiva nkata Yesu a swi hluphi.
Mi vona mabodlhela mabodlhela nyana la. Eh. Eh, siku leri a ri ta va ri kha ri nandziha ngopfu Yeah. la ndzhaku la nga na bar la a restaurant um loyi a nga ta a nga ta tshunela ne ya loyi a nga ta tshunela ka ku vumba a hi nga Ka ku n'wi vumba. bahenisi mos Yeah. ka ka ku vumba ku ku kata yeso imani kata yezo wihi

Yeah. Yeah, yeah, yeah. and uh, speaking of that ne eh kuna kuna kuna kuna mpahla la kuna kuna mpahla ngana yona gaza bosh Yes. ina majesi ina skipa swa swa swa swa changan gang eh mfuna number leyi nga laha hansi loko mi swi lava mi place your order and then mtlhemthiza na khala na sayizi swilo hinkwaswo na ku mi lava ku tsariwa ku yini then it- then then

Karishma, Shabeshit, King Munada, Benny Mayengani, Somizi, Vulela, Mawukend, Fat Cook versus Mahuta, Kenny Kunene, Janisto and CK ne. Mm. Hi lama ma nga vekiwa ma ri makulu, ma ri bold. Ma ri bold. Swi ri hi lava va nga vona vona ka nkarhi wolowo. Lava nga ha tiya va ha tiya tiya music. Va ha tiya music.

i mr post a nga kona ku na beni mayingani mm. dj gift lowa producer ya mr mm. post a nga kona ku na hlawusikiza producer ya beni mayingani mm. ku na dj number dr sandlen a va kona ey mara lerara yimbelerisa kwini leri ra hayi khona dibana mina ni nyanya vunghwadla Ni nyanya vungwadla he ledya yi vula dyona yi vula dyona maxava a mara ta phefomeka ri ta Eh, a wu ta- phefomeka mara i ku ah maxava swi wayidoda swa ndlheni because ti- ta tise ti nga laha doda swa ndlheni i think ya fita se hi nga Kahle tivi ngopfu. ku ku vi na nkarhi lowu va nge te um dj number u byeli doda swa ndlheni ku loko u va twa kha va performa nghoma yena ta va koka tinguvu se hi nga tivi ku xana nyipili ya yi nga ya ha ya mahlweni na ne swi ri loko hoku o vula hi tinguvu ne um swi ri na na na mr post byi vone ku ri ku na ben mayengani dr jo hlavusikiza na prince rhangana dukwana ali ni kulukumba mara eyi ni nga nyikiwa ta vuswa na mina a ni yi ka ndhawu yo fana na yaleyo hi ku ni ngo teka gift a hi ri two hi nge lunghi cause number mara mara sandlen a yi fa yi tiyi cause risimu yi nge perform mara ta yi ta perform cause ta ba vo dovongwani vo biya and everything mara a yi kona lawani ku ku ku na ku na dj number dj number kahle a xi chat remix ya ndza ku ri munhu u ba ti ti remix xi fika xandla ni xitejini

so yini a ta mi kokoka hi mabandi wa ku ri i gaza boxa a nga vula a hi mina Ah, mara ni sure ku loko yi yi- yi yi rhambiwa yi ndla sweswiya swo fana na swa leke kumbe yi yi kumbe kumbe dj ku fana na lekere fana na lekere xo Ka- ka-

mm. na mina swi nga endleka ni jika kwalaya loko ku ri um eh, vakamasanyani va va ta va ri na mina ya so ta va ri kona hi ta va hi ri kwalayana then kuma na ti-awards leti nga ta humelela futhi ti 28 mm. ta ku ri monday kama event leyi ya rini ya ti 19 oh then hi ti 28 ku na ti-awards ka malamulele a blue flame laha nga ta ka ni fambisa

ku hi suka half past four napundu plus wa ta fika laha mbe xikipa xo basa ene hi ku mbala all black ni swi vona ku a ni na chumu xa xa black xi xi fita ku hina hi vanhu va lovo ya ya tindhawini maxava mm.
a fa hina yona kumbe khosa unfortunately maxava i nga ri loko ya zimbabwe va yi nyikitayela va ku yi nga yi a ku Kereke- kereke a swi nga fambelani. Yi nga yi ka Eh, va ku ndzeni ka yi nga vanhu. yi. Eh. Se leswo yi nga ha tangi la Khosa ke.
Eh, khosa yi mademo vona le ndlwini va ti hayi A wu yi va yi la helo.
ndlwini A wu yi helo. va yi la ndlwini a yi helo Mara Va ku, vona- a wu yi liya liya liya liya a- a- a hi rivale ka pastor agias a ni a ni- a ni ngo liya ta awards a yi na a yi na theme a ku mbalo ti all ti all white or all gold a hi a hi a hi ya tsaka ni ta ku heleketa mina ta ku heleketa Eh, ya ndza nga ni fambisa category yo karhi laya phela ka a va ku hlamulanga Se- va mi famba swin'we or loko va ni njhani. gonya a ka ku a ni kombela ku famba na n'wina. va masenyana va va ri la kusuhi na mina ma swi tiva ku hina hi le ka danger hi eh eh ku famba na wena eh eh, na swi twisisa mara a ni nge fambi na wena hayi ku right eh eh a ni nge ku fambi right Eh, okay, it was then ta music

oh awa i ti Oh, give- because giving na back. vo ku na vo cool b Yes. avo va kona Mm.
na vo va tele nyana vo munji group ya vo liya.
munji Yeah.
oh yeah so so hi ta va hi ri kwalaya se mara loko vo vo vo swi plana kahle ni ti nga kula ta wa z one ti nga eh

mm. why ku humelela ni damani tshinelani ka mike na na ti-events phela ti kona ta mm, ta ta ku sikamakama ni ni vona kha rhamba rhambiwa sweswiwani ne mm.
eh, a xi rhambiwa sikamakama ni twisisi ku hayi ene xa yimbelela eh. mara eyi kwaye ku kwaye ku eh, vutomi byi cincini na xikazi a xi cincini xikazi vanhu a va ha swi lavi ku u ya agigini ne mm. of ku yimbelela hi timhaka ta vutomi swi taniya mm. va lavisisa swo e eh, eh, hluvula phenti hluvula phenti swo va tsakisa ku hi swona so ka swilo kwa swi vonaasinene ka swin'wanyana o o hlula yi siya n'wingi hlula yi siya n'wingi
kumbe fa wa nyeketa tiburuku va ta ku teka fa wa nyeketa ku nga tela enhlokweni then um basani

Wati nyama yo. Ere wati nyama yo shma. La wati comments le tia. Mara be be be ah be ai ai ai re very dull like. So nga ranga prepare one so. Eish.
Anga ready for artist le. Ena mbacha. E e e ba ba ba ba mbacha shi shi shi shi preparing. Hey man. kumbe xana sweswi swi nga Bacha vula inani. hi i mhayivava a- a a ngete vanhu hi ri malavana mayivona intro ya mhayivava ni ma vo internet mhayi vava mm. yi na vucelela xikarhi loko ya nghena ni u nga u nga u nga oxa nyama ya huku yi vupfa xa ha ba introduction mm, mm, mm, xi nga heti kanti ku baxa ku penga se mara sivani twanana ku na ku na yinani leyiwani eh Troy Baloyi a fika ku I only watch the interview because there is my baba mm. this lady should just stay behind camera

mm, mm, mm, mm. din'wana diku next time mi susa xisasani xexo ka eh. ti-interview ta n'wina u susa njhani eh, munhu ka eka podcast ya yena
njhani hi mara mara mas imagina khosa ni fika ni ta ni fika ni ta a mutini wa n'wina khosa ni fanele khosa Eh, sukani I'm le ku I'm le ku veni husband matirhelo ya kahle n'winyi wa muti lowa la nga tirhi swona suka ni nghena mara ne guys ne a ni la yemelela basana ende a ni lava vakatimba ni la khomisiwa vele i timhaka ta ku a hi na hi ku tiva ku ha swi tiva eyi ku a ni swi ku ha ri wo ta ri khoma
layani ne loko basan a ri one a ku ta va nga vangi na problem ne mm. maye vava i munhu loyi a landzelaka music a wu twisisaka kahle ku tlula na basan basan a munhu loyi a nga le ka music so swi easy for maye vava ku a fika a kota ku nghena a endla na ti-follow up question ma twisisa mm. so basani laya i think basani a ta ma good ka timhaka to vutisa ku eh, hi n'wina mani mavona Mutsalelo general kwihi? information about the person kumbe Yeah. yeah. ku famba njhani not ku lava ku nghena deep deep because i believe ku since a vuya ra two a va nga ha la ta vulavula ku jhe john i mani ku endleka yini a va ta Yeah, 'cause se wa tiveka. hinkwaswo swi nge le ku humeleleni ka music ma twisisa? so basani swa a swo boha swi n'wi tikelanyana ende loko u kuma ku wa leka ku na loyi a nga le mahlweni ngopfu swi vheta swi tikomba swa tikomba swa tikomba swi vheta swi tikomba ngopfu ende xin'wana va lava ku na xona hi mhaka basana i xilungu ma vona because ka loko wa wa wa wa hi khomi ndlela leyena ya ku eh, eh, i timhaka to demand xi tiva music too much than yena mm. loko mo cheka loko mo cheka la nga one ne comment leyi ni ngo yi negative kumbexani like yi zama ku la ku n'wi kurisa ku a cinca swin'wana hi leya xilungu ne a va- a va- a va- a va gongoli timhaka ta ku a nga preparanga ka tin'wana ti-interview leti a ti endlaka na vanhu loko a ri wexe mara liya mayi va va liya mhaka leyi ku vulirhe hi ku a ku ri eh, na munhu lava nga ta va ta n'wi compare na eh, yena mbacha liya yi tiva swi tiva swi swo tala Twana leyi. Hi swona swi nga endla ku va na Yin'wana yi problem. ku worst podcast ever if it was up to me a yi vhe yi pfariwa channel leyi a ve za va yi va ya celela valava sesi va lava va nyiku a va yi tivi ya mugeu na celela sesi va lava va nyikiwini hi ku onha nolo loyi okay Guys, ne? Kwa kuna kuna swo tala kuna swo tala leswi huma- imani hi khosa ndzi nga hlamusela. Khosa vuta. ku na swo tala leswi humelelaka ne vanhu va nga swi tivi hi nga fika mina na eh, akani la va ku hi la ku interviewa ecelele ne ivi mi kuma ku i Akani hi ku u huma hala ka vacelele mm. swi va easy ku a ti prepare a vutisa a foyinela ku he he ngwenya hikwalaho a vonavona ti-podcast to hambanahambana ta vacelele ma swisisa mm. eh, like a lavalava swo hambana swo vutisa celele but la laniwani swi nga endleka mi kuma ku se spirit a va ri busy swin'wana a va kotanga ku prepare swa vona kahle mm, mm, then that's why va kota ku vitana mani

rirhandzu i saka ra mugayo
soko soko swi na vutandi Se-
no problem ne a Ah, leswi a swi na vutandi leswi Ah. no na ku mara xin'wana i ku yina ni vanhu vo tala va lava ku hi defina swilo swo karhi ku fana na vona Eh, That's mihleketo- wrong. i mihleketo leyi a nga vulavula hi yo tolo Eh, liya. Ba- bazana na mihleketo ya yena manjutisa na mihleketo ya yena bazana ya ku loyi define swilo. loyi n'wana mihleketo ya mugayo then la ta mi kombeta ku N'wana ri mihleketo ya mabulomu. eh, nangu na mi vonaka laniwani ve ri yini ku na yin'wana ya jeremaya ene muprofeta lowu jeremiya profet yi vuyini mm. yi ri kasi why mi nga nyiki je john karhi a vulavula na hina loko ma wu cheka ni mm. ku vi na tikhomenti to karhi va ku a nyikangi xivulavuri xo karhi nkarhi wo ku a vulavula a hi mm. mu leader leader ku a hlamula yini a hlamula yini so ku komba ku na basani swi vula ku na hina va ha ri ku dyondzeni E a a fa a tin'wana ta ti-comment leti a nga teki hi ndlela ya bad a fete a vheta a dyondza ku ri yes loko munhu a ri ku vulavuleni Mm. n'wi nyikete nchasi ma vona Mm. then dyi vuya dyi ku yini i too much english ya yini ya vatsonga magaza Mm. hi lama hambanyisaka ku a ma fa- ma- ma- ma- ma tsandzeka ku twisisa ku ri swi nga endlaka i- i- chanele leyi chanele ya yena basani a nga yi lavi ku ya ka matsonga ntsena Wa vula ka- ka- Lava ka ku comment. famba south africa hinkwayo yi- yi yi ya ka mazulu na mayinini ene ku va va kota ku swi twa yini I va- Xilungu. xilungu Mm. ma swi vona Ni se hina hi lava ku ku va ka nkovane va celele va hi twa hi lwa hi tona. Wala Xitsonga. Ku swi fikela celele. lava ku swi fikela celele a swi twisisa kahle ene ku a ku ta swi huwa because lawani a ku ri leti tiro plane la Ma twisisa sound yi ku ta huma swi- kahle se a nge swi hupi celela this is a podcast not a showcase show va jaha sesi swivutiso xa love xo ka xi nga heli hi swilo swa n'wina swa ha ri hasi lunghisana ende xin'wana swi nga endla ngwaku yena yi n'wi tsakisi ngopfu topic liya ne e yi n'wi tsakisi ngopfu mhaka liya ya love that's ngwaku wa la ku continue hi yona and and and xin'wana xa kona loko loko loko hi ri hi ri hi ri podcasteni ne ku na swin'wana hi swi tivaka hi munhu ne leswi hi nga ta n'wi vutisa ndzhaku ka tikhamera loko a hlamula a doja hi ta zama ku tshikelela nyana ku a za a hu- a hume rivaleni maybe eh, eh, eh, eh, eh, basan pritz va tiva swin'wana hi rirhandzu ra jonasi ra ra ra ra ra ra ra j john mm. so a va lava ku maybe a swi humese rivaleni ivi a nga swi humesi that's why a tshama question liya question liya mara mina one thing i can say to basan pretine i ku khoma eh, screen khoma screen u hlaya ti-comments na yena ti-comments a hlaya va kha va ku e yena so na so na so na so na so na so hayi va a va a hi kwati a va yingisela cause a ni ngo hi endlela ku vona phela hi la ku hi la ku hi la hi la ku mi mi tiva ku ri ka gaza ku humelela yini hi nkarhi wa so Mm. mani mani u endla yini hi nkarhi wa so so hi endlela n'wina so loko swin'wana a mi swi twi kahle hi fanele hi lunghisa so na wena famba ka pro- ka podcast ya wena u ya lunghisa ivi u byela co-host ya wena hi ya ka yona ya cakhandlela hina hi ta fonela lava hi va dyaku va cinca timike Ah, yena yena shame ah, wa ti hlaya ti comment and wa reply hi la. fanekela hi lunghisana hi ku hi kula hi a hi lunghisaneni Yes. Na- Then- hayi ku na hina hi right hi ku- Eh, na- na hi right. na- na- na hi byeleni.
A ti kuma negative comment.
Eh, Good. a ni Kona. maswita hi heta ku byeliwa hi a- hi Eh. celela ku Eh. e celele wa ku heta ku vula na hina ku yini a ku hina Vudyela. ah, hina vudyela hi Teka fana- fana- swo karhi, sayiti. teka sayiti ra vona Ah, karhi so wa swi vona? ku na right celele Eh, ene hina hi na problem na swona ke- ah, Mm. Yes, swo fana sweswo a swi- a swi- a swi amukela hi ndlela And- leyo No, on that on that note ka leyo ya comments ne ngumela ngomucommenta kumkeza kumsubscriber subscribani

i think ni voni weekend leyi nga hundza ni. weekend leyi nga hundza mm. the twins a va ri ku fambiseni a ni ma swi tiva ku va the twins va fambisa makhwaya ne yeah so a va ri ndhawini yo karhi ku a va fambisa swi sukisa ku nyimpi leyi sukisaka ku ani sure mm. mara a ku ri na nyimpi la ku fambafamba na mabodlela ene ene ka nyimpi leyi a va vulavula hi mike ya ya a ma la ku a swi twa a ku tsema hi mike na ndzeni ya Eh, eh. Eh, eh, eh, khosa mi vonini eh eh Oh, the twins mawuta the twins Eh, ikabi eh.

ni ta ku napa mm. ivi then ku holova holoviwa ni mm. ta ku tsema mayinini a swo haxa a xi haxa nyimpi lexi xi nga phati ya swo halatwis eh, na swi ta ku ma vona lana ni laya ni um khongela vaisa lava va nga endlekeli jumu un'we vaisa lava o biwa a koloma ni mm. or a tsemiwa tibolo leti va tivuloko ta ta tsemiwa

ne mm.
but the ah. truth ne mi ma yevula sweswi vanhu loko ku ri na something ma nga twisisiku ni va ku fonela ma ku adiresa mm. loko mi hlangana swi hindini eh, swo ndi bcause ndzi voni lama kha ma agaga na na yena na na na na papa martin lamantshwa eh na the twins eh na the twins lavantshwa oh the twins na papa papa papa eh papa eh nyel na nyel ta ka le am koboys va kha va agaga na a palms ka birthday ya ben maingana yeah yeah silo swi vula ku i want to catch a catch mm. loko mo lo vona wena hayi Eh, swi ya ah mi olove Phela vutomi masiku- bya mahlweni loko mali leswo ni ta ku vhiya masiku leyi mina na philani va the twins masiku Uh-huh. ka video n'wani yo Eh, u- la then kata ka phone- movie eh na Or ni nga vi- vira ko- a wu nga chuwangi se va fonela ma ku ya ta ku ba life ne ma kha ma vulavula swa swilo leswiya na mina ni nghena panel ni va life ni ma fonela ni vo- ni vone video yin'wana ve ri n'wina miri mi ta ni dlaya

a ma swi kota ngo swa ku ma teka ma xa henisi ne mm. ma ku leyi ya mina na twini a ku nun'wani laha mm. ka sande ma cheli xiwa hina xa fifty rand ra ndzeni ka henisi nga ri yona
ma ma chesa va na na na na nipi mara ma ma ri ku yinweni eh. oh, munhu laha ku nwa mina na date na twini ntsena ma xa henisi liya oh, ma ma ma henisi mm.

so loko ri tive ku ri ku ta ku haka hayi no- eh, i- swi ri yini swin'wana a famba tikhomfereseni swi ri yini swin'wana Alright guys, um, hi ka hi nga rivali ne ku ri continue and mi subscribe. Please. And I think a swi ta swi ri better ku ka ka leya nga ya ka Tayis ne Mm. vanhu a va endi RSVP. Hi Ne. swi tiva ku yes number yi yi yi yimisi ku yini um so Loko ka ku ta va ku facebook tele swinene loko ku ta va ku tele swinene so it means ku ri

Uh, yi ta yi na yini interested oh. going or what did mina wa mkon mi nga unga zu oya lawa yi jeka ri fo kwa not coming or not in, or not or interested interested di vula ku yini wata or awuti eh matwisanya loko u ta tsala ku wata u nga hi bye ku interested swini swi sweswo hey kaza bosh mhm.
ni la ku breakela e e e e, e breaka mahungu ka mashava mashava eh. ku na hungu ro tsakisa ne hey kaza bosh ku na segmente yintshwa ne yes leyi nge le kuxeni leyi va ngo hi- leyi va ngo hi le evuhakatimbeni
Seg- so segment leyiwani gaza bosh na wo ta hi hlamusela o ni rhanga ni yi chukachukanyana segment leyiwani hi lava munhu loyi a lavaka munhu mara a nga n'wi kumi kumbe wacha ku n'wi approacha swo taniya majesisi let's say mina ni lava nkata yesu ne eh, eh, mara a ni koti ku n'wi kuma so wa hi fonela u hi byela ku mina ni lava ni kata yesu tshama siku hi kwihi kwihi kwihi kwihi se hi leta mi ka xo ku ri mi endlela siku la mi nga ta hlangana mi fika mi tshama la mi vulavula mi ri wambirhi u n'wi byela ni kata yesu mina ni tibyisisa sona sona sona sona sona sona eh dijo e tsona se eh ha hi ta va hi lungu lunghisile manyanya ma ta ma ri kona ma swi vona so vo sesi a swi endlele n'wanuna ntsena mm. na wena loko ku ri ku ri ku na n'wana loyi u n'wi lavaka ne wa kota ku hi tsalela ka nambara leyi nga laha hansi ivi then u ku okay um ni lava boto wa swona ni lava maxava um mara a ni koti ku n'wi kuma and i will talk to maxava hi mi nyika siku mi tshama lawani a yi a yi ngheneleli nchumu mm. ma vulavula mi ri vambirhi n'wina mm. ku kanjhani kanjhani kanjhani ka laha u nga twisisiku futhi um vakakovana ku zi ku va na mhaka ya ku unbugging n'wana va gaza crush yeah. swi ya ku yelani na sweswiya yes yes yes yeah.
leswa swi vo swi vo sis doli dia sis doli aa leyiwani simple ngopfu wo foyina ku ku na sesi swimanimani eh. hi leyi nambara ya vona ivuna yona mm. kumbe u swi toko va tshama kwihi ni lava ku ya ka date na vona ni lava ku va byela kunene ta le mbilwini mm. Eh, phela swi swi ta tika no va ku ala ka tikhamereni evuhaka timbini ah, evuhaka timbeni so un'wana na un'wana loyi a lava ku joyina a lava ku va part kahle kahle and a hi act laya swa mapela ma twisisa mm. swa mapela mm. ta nga ri acting a ku na ku lawa loko vanhu va ti lahayi va coachini swi eh. a hi tinghihi na ka mi tshama eh, hansi va kona ngopfu lava a va sendeli ti-request that time unfortunately ku yi biwa karhi but xangani gang yi tisa swin'wana hi swihi swikwala se Eh. ti ta kha ti vuya ngopfu mhaka yo hetelela info hi nga ta za hi rivala a ni um va ta- va ta va ta yi tsala hansi futhi na le ka page ya tiktok leya evakatimbeni hi kombela Yeah. posta yi huma Yeah. Yeah. ewa ka timbeni please yes then mhaka yo hetelela Mm. manager philani va sunguli gaza kitchen afreedom park a devland Mm. gaza I- i- kitchen i mobile kumbe ya swi tikomba nga ri a ndzi sava xoko ku ta ku ri mobile or ka njhani Mm. mara vele ku laha nga ri hi mobile vo ta yi dzima straight kwalaya va ku va gaza kitchen ye va ku ve ri i gaza kitchen oh no it's, it's, a- it's, it's, it's, it's a good one speaking of uh, gaza kitchen so un'wana na un'wana loyi a nga na bindzu loko u lava ku advertiser woza eh u hi texta ka nambara leyi nga laha hansi hi ta ku sendela pri- price list na loko ku ri ku u lava ku va the main sponsor xa podcast eh yi kona na price ya kokwalaha o u lava ku partnera na hina eh u ta tihlanganisa na hina kwalaho hi byela ku hayi mina guys ni rhandza ntirho wa n'wina eh ni kombela ku hi va partners in set in this way and this way and this way eh ya so eh space xa advertising xi kona ma swi vona ku tinambara i matutuva na matavasi loko u ta mm. haleni u nge suki u nga u nga vangi na na na client na yin'we ka ka bindzu ra wena se loko ku ri ku um u lava ku advertiser hi kona as xangani gang um dayila nambara leyi nge le hansi ka whatsapp u ta ku sendela price list danko
Okay, and, uh, uh, yes. Me, and uh,
yeah, we pretty right. Oh, ana ta vula eh, ni eh, vo yintela ni twise ku endla ka yena eh, no um hi nga rivali ne ku no va tsundzuxa ku hi le ku fambeni se loko u le ul xangani genge yi ta fika loko ku ri ku ri le up Shangang yi ta fika. North West yi ta fika. Cape Town hi le ku fikeni. Mpumalanga hi le ku fikeni. So tshama tshamani ka ma page ma hina mi kha mi cheka cheka ti humesa hina. Mi tshama tshama na le ka YouTube la kha hi drop ti ti ti episodes. Mi kota ku twa ku ri hi ya kwihi hi ri ndzeni kambe hi confirm ya le UL ne? Yes. Hi ya le UP. Ya le UP.

e van'wana va tirha hi ma vekavekang kahle Hi mala. a hi fa hi ma tisa futhi lama ma thicara ra ro tshika sati tolo ka facebook Re- swa swo engage engage ee Eish.
leyi hluvula ringi mara ta veka hi siku rin'wanyana next time ni ku la hi Hi le ka timenemene ta ka Gaza. Ah, hey, Hi famba dango sweswo.